Dünýäde müňlerçe millet bar. Ýöne türkmeniň taryhyna taýy ýokdur. Türkmeniň milli tagamyna taýy ýokdur. Hemem türkmeniň şu gününe taýy ýokdur. We ýene bir zat. Türkmeniň toýuna taýy ýokdur. Iň bir naýbaşy toýlaryň mekany Owadan ýurdumyz Türkmenistandyr. Aýdymlar ýaňlansyn, Bagyt hakda seslensin, Eziz Watan Türkmenistan her gün toýa beslensin. Sapaň zorsun nemisden türkden hepdäň ýedi günem toý edýä türkmen Toýlaň hili pesial gyzykly örän gündiz toý gapy toý soňam restoran Essalawmaleýkim Mähriban myhmanlar, eziz doganlar, ýer ýüte şu günki döwletli ojakda toýlanýan toýy ýurdumyzda giňden tanalýan meşhur Naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan gutlamaga geldik. Bu gün diňe ýük özüm gelmedim, aslynda meşhur Naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan oba beriljek sowgatlary paýlamaga geldim, at-gulak hökmünde geldim-de. Soraglarymyz bar, bilene Naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan gaty üýtgeşik sowgat. Mähriban gelnejeler, ýaşaýşymyzyň bezegi, ömrümiziň manysy, toýumyzyň bezegi. Hormatly zenanlar, şu günki toýy bezeýänem zenanlar. Erkekler abyşny durmuşda öýlenýän güni gerek, sapajan galan wagt gerek, hä? Şoň üçin Käden, tüweleme, toýlar gutly bolsun! Hawa, siz naýbaşyny tutup dogry edipsiňiz, ýörite naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan geldik. Birinji oglan, hä? Ýekeje ogul. Ýekeje ogluň. Ooh. Ine. On ogla degýändir, gör-ä gabaryň. On, on bir oglana degýär. On bir oglana degýär. Ýöne ogluň, ogluň bäş sany-ak bolýar-a, şonda pod wopros bolýar. Şu ýekeje ogluň bolsa on bir ogla-da degýär, sebäbi. Saňa näme üçin bagtly diýýän? Sebäbi sen iň bagtly gaýnene. Şoň üçin diýýän. Sebäbi ýekeje ogluň bolsa, on ýekeje gelniň bolýar. Çyh. Hawa, hiç hili dawa bolmaýar. Şoň üçinem birinji sowgady ýurdumyzda sekiz perzendi känam dünýä getiren zenana näme diýerler? Gahryman ene diýerler. Ýöne ýene bir enelik derejesi bar, Saparjan, ýadyňdan çykarma. Oňa Gahryman Gaýynene diýerler. Şoň üçin şu günki siziň toýuňyza gelen zenanlaň içinden gahryman gaýynenäni tapyp birinji sowgady şoňa berjek. Bir gelni bar gaýynenä kändir bu toýda dogry dämi kimiň bir gelni ba Hawa kamera şuny alýas bir gelni bar. Serediň bir gelni bar gelnejäň ýüzünde nastreniýasy gowy dogry dämi keýpi açyk aladasy ýüzde segsen prosent ýok diýseňem bolýa dogry dämi käbäm. Hawa, ýaşam bir enteginden ýaş görünýändir, öz ýaşyndanam on-on bäş ýaş dogry aýdýan gerek, dogry aýdýan diýen. Iki ýyl saklaýan gaýynene. Ine, ine, bo-a el çarpalyň. Bo-a, bo-a el çarpýas. Iki ýyl saklaýar. Şu-a ýerinden turjak boldy, dyz agyrjygymy şaýyt edýär, iki gelni bar sebäbi. Indi ýaňky bir gelin bilen iki gelniň tapawudyna serediň ine. Krupny kadr alýas. Uje boli-ýad-ow. Kän problemany çözen, ertirki problemalara opravdaniýa gözläp ýören şu günden Dogry dälmi? Iki gelin uruşmasa bolýa diýip arkaýynça. Ine, bir gelin saklaýan iki gelin. Indi stawkany galdyrýas. Üç gelin saklaýan gaýynene barmy toýda? Kyn diýýäňmi üç gelin saklap diri gezmek? Dogry diýýä. Käbäm, gel, gel, gel, üç geliniň bar bolsa daýzanjan, gel. Wah barjak diýýä çep aýak. Çep aýak maý berenäk diýýä. Ine. Aljyrap ýaşyň doňuna daýzany ylgap ýören edipdir ne? Daýzanjan. Dünýe dursun sen dur. Käbäm gel bärik gelaýda üç gelin saklaýan. Käbä gana gulagam eşdemän. Şeýle saklasaň gulak. Daýzam jan, janyň şi, seň başyň dik bolsun. Saňa men näme üçin has aýratyn hormat goýýan? Üç gelin saklap aýak üstünde gezýäniň üçin. Hawa, bu birinjiden. Hawa. Dört gelin saklaýan-a ýokdur. Sorap oturma diýýäňmi? Soramok sen ýeňiji ýeňiji sen durmuşda-da ýeňiji öýde-de ýeňiji oho problema däl Äger käbäm indi dopolnitill birje zat sorajak Gelneňden gorkýaňmy? Gorkamok gorkamok Gelnek oglumdan gorkýar. Gaty ýürek güllidiň ýok ogullaňdan ýaňy soradyga Öýdäki diýýä öýüne giden wagty gorkamok diýýäs ejeme diýýä. Gorkýana gelneň. Ýok sen gorkýaňmy sen gorkýaňmy? Men gorkmaýaryn.
Indi barlaýas.
Üç gelniň bar. Içiňden iň gowy görýän gelniň adyny aýt. Ýekejesiniň. Aýdybilmez. Duhy çatmaz. Görmämi gowy görýän. Eý, daýza sen gapa opasnyý hereket etdiň şu wagt bilýäňmi? Gaty opasnyý hereket etdiň. Ahyry men patlajak görgäm şony gowy görýän. Wally beýleki ikisi bilen ýalňyşyp öýüne barsaň kyn bormy daýza? Kyn gormaýa. El sarpa eleň! Birinji sowgat ýörite naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan. Käbämize han sowgat. Ine, ýa goý eledýän agyrsyr ýaly gymmat bahaly sowgat. Toýa geý, gelneňe beräýmegin. Meň ejemiň üç gelni bar, sebäbi dawleniýesi bar, süýjüsi bar, ýürek agyrysy bar, şonuň üçin kesellemejek bol. Hawa, gaýrat et. Allah kuwwat bersin. Sag bol, sag bol käbäm, sag bol. Daýzan diňe ýylgyryp ýören edipdirle. Daýzanjan janyň sag bolsun. Gelneňi toýa äkeldiňmi daýza? Äkelmediňmi? Zordan tutup gaýtdym diýenmi özüm. Türkmen ojagynda tüweleme şular ýaly gelin gelýä, toý bolýa türkmen maşgalasyna. Oňa ojaga täze gelin gelende gelin gelen ojagyna girýär-ä. Hawa hemme käbelerimiz gen ejelerimiz bilýändir girende täze baran öýünde bir gelin içinden bir arzuw edýä şol arzuw iki müň dört bilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyl aralyk üýtgedi ýöne abnowleniýa geldi şol arzuw näme bir ýaş gelniň baran öýünde birinji edýän arzuwy Birinji edýän arzuwy, Gün jogap aýdana sowgady berýän naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan bir ýaş gelin Daýzamjan iki gelnim bar diýdiňä näme arzuw etdiň ýaşkaň? Towuk gelse bolýar diýýäňmi? Hä? Näme arzuw etdiň? Ýok näme etdiň?
Jan saglygyny arzuw etdim.
Aha.
Kime özüňemi?
Ýok balnoý däldirä baran ýeriň şo wagtlar. Özüň näme arzuw etdiň? Agzaý ejeň dadyň duşda agzy berlik diňe gowy zatlar. Siz näme arzuw etdiňiz genjine bir gelni bar. Men hemme zadyň super bolmagyny arzuw etdim. Batyransyňaý agama. Dogryňy aýt. Batyrdyň gerek. Kim bilýä? Bir ýaş gelin näme arzuw edip biler baran öýünde birinji? Gaýynöýüňize näme arzuw etýäňiz? Wah daýza içi tüsseläp dur gaýynöýüňize näme arzuw etdiňiz aýdyň daýza. Hawa agam göwnüň ýetse jogap berdirýän. Aý baranda muny öz başyma bolsam diýip arzuw edýän. Hoo gelgin agam eee gel agam adyň näme? Durdy. Durdy agany öýündäkiler duzdurypdyr gelnejem. Şondan bäri zordan aýak üstünde durdyň-a. Agam saňa berýän. Bir ýaş gelin näme arzuw edýä? Sag-aman.
Özbaşdak bolanyny arzuw edýä. Sag-aman göçüp gitsem, gaýynenemiň ýüzüni görmesem. Naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan Üçünji sowgadam berýäs. Soragy gataňsa, türkmen ojagynda täze gelen gelin kakabişli gaýyn atasy bilen oňuşýar. Gelinler malades, gaýyn enesi bilenem oňuşýar. Ýan ýoldaşy bilenem köplenç oňuşýar. Ýöne käbir gelniň we käbir öýde ýaş gelniň oňuşyp bilmeýän bir adamy ýaşaýar. Şoňa kim diýilýär? Birinji inek ýeňňejem aýtdy.
Baldyz bilen. Baldyz bilen.
Ýaş taň oňuşmadyň baldyzyň bilen.
Şu öňki nakyllar biderek ýere aýdylmandyr, baldyza-da, ýurja-da. Hakyky el çarpýas. Ýaş ka baldyzy bilen oňuşmadyk Ýeňňejan naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan.
Meň Maryhyň bäş sany kwadrym bardy. Özümde biriň ýekeje gelni. Şo bäş kwadr bilenem oňuşyp gezdim. Ýöne öz aýdylan öňki nakyly aýtdym.
Hawa. Hawa, oňuşdyň diýe. Olar köplügräk eken-ä, sen ýeke ekeniň. Ýörite, ýörite naýbaşy toý hyzmatlarynyň adyndan. Iki doganyň aýalyna elti diýilýär, şuny ýalak at berýär. Dogrumy?

O ýylan bolýamy ýa siz? Hä koneşno o ýylan bolýa. Size dahyl ýeri ýok. Gowy düzgüniňiz bar. Ýok edil ýylana diýilenok gelneje. Erkek kişiler tarapyndan öýde düzgüni bozulyp iki sany ow bir bir jübüt maşgalany sögüşdirýän bir sagat bar. Şol sagadyň düzgünini erkek kişi bozan mahaly öýde är-aýal sögüşýär. Şol sagat rowno näçe? Näçe? On bir.
On bir. Siz rowno on birden gijä galsa, mysal üçin, nädip ulaşyňyz? Öýi çaýkaýaňyz. Hawa. Hawa. Agam dirimi? Badamy? Barmy? Kabul edýän jogabyňy. Toý sowulýa. Öýde maşgalaň galýar, sen galýaň, biram toý edilen bergiler galýar, galan zat. Apajan. Öýlenip şeýdilýä. Özüňden gör öýlenýäň dos. Öýlenýäň-ä. Problema eýlenýäň dos. Öňküniň bolmaz indi. Gyzlar öň alýanam bolsa indi salam almaz indi. Indi telefonda nomerleram ýoklanar. Indi wagt limidiňem çäklener. Bir zady ilki bilmeli, sagat on Saparjan öýde bolmaly. Ýene bir syraşaýyn, Göwnüň ýetse, güýjüň ýetse, bol hojaýyn. Ýogsam işiň gaýtdygydyr, Sapa jan inim, görünje zadym aýtdygymdyr. Elden berseň şu erkiňi, durmuş edil meňki ýaly ýitirer görküňi. Kiriňem özüň ýuwarsyň, goşuňam özüň düwersiň. Gelmese razy borsuň gahary, özüň bişirersiň inim nahary. Sen gul borsuň, gelnejem bolsa, boz. eliňden düşmez pilesos. Erkek diýmek erkli diýmek, erki bilen görkli diýmek. Erkek erki aýal bolar, erkli ärde aýal bolar. Şul erkiň ýitirmegin, ömre gussa getirmegin. Syçrap duran demiň bolsun, Saparjan, gelniň mährem gelin bolsun, bir el çarpalyn Saparjan üçin. Bagtly bol goşa garra, başyň dik bolsun, agzyberici maşgalaňa diňe. Mähriban ene taňy agtyk bilen begendir. Aýbaş toý hyzmatlarynyň adyndan ýene bir gezek päk ýürekden toýuňyzy käbäm gutlaýan toýlar toýy örsün diňe agtyk şowluk toýuňyza gelmek nesip etsin.